Selamat datai ngagai channel Kason Squad Horror.
I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena Shawty hop up in the whip but I ain't never seen her Shawty love the way I whip it in a two seater Selamat malam bala peninga. Nyadi malam tu aku ka nampung semengat renggat ketiga iya nya tampung renggat kedua kemari. Nibuh kitai bemuai masa kitai alu neruska chepen tu nyadi kita ke empai subscribe tau subscribe dulu anang enda ingat idup ke lucheng kita ngarap ke kita bala peninga semua tau gerai tau nyamai tau lantang tau linap nguan menua nyadi pia ke munyi tampung renggat ke tiga tu tadayau sigat amat laki nyin ko aru. Madahka kaka iya Sinda. Kasih mega meda iya nyabak, baka ke orang benung dituntung penusah. Aram, tua semak ke agi Sinda. Sinda semina tuchum aja mening aru. Pia ke jaku seduai nya tadi, seduai semadi nya tadi bejaku tepeda ke Sigau ke benung nyabak. Tang ke bendar iya, mua laki nya baka mua orang ke suah ayan dalam mimpi iya. Tang taja pia, iya nguji ngelalaika semua utai ti diayanka dalam mimpi iya ngelama tu. Benung pejalai seduai nuju negeri Sigau, dia seduai tepeda ke Bunsu Sarung. Bunsu Sarung ke tau ajih sereta tau mali diri. Nitihka utai ke deka ati iya. Penguan kampung alai sida Sigau begiga ke jelu babas. Au tu cerita tu nyu pulai ngagai sara tadi tu au sara ke dibai sida tiga ke ngiga lauk ba babas. Pia pia munyi iya nah. Sara. Kami tiga ke sepiak ke nulok ngiga tubo. Enti nuan ka nganti ditu, nganti ditu dulu meh nuan tang anang bejalai ke bukai enggai ke nuan sesat legi. Ukai nuan kala enggau kami sebuat kitu, suah udah nguji mai nuan ngiga lauk tang kami nganjung diri danu indai nuan. Sehari tu, nama mimpi indai nuan ngasuh nuan enggau kami begiga ke lauk? pia ku sida nya tadi mit. Jaku mit nuju sara tu tadi mit tu chum rening mua sara. Sara enda munyi laban ke sigi indu dara ti penuh budi enggau basa. Enda rengkal baka indai asinda. Tu chum iya mening bakih iya tiga iku nyin bejalai ninggalka iya. Lebuh maya iya tegenung, dia iya ngingatka jaku indai iya, Bapa ari ke udah. Ti ngasuh iya anang nyingkau bungai selepak buluh betung. Nama reti mimpi ngelama tu tepeda ke siku orang tuai nunjuk ke iya alai bungai nya dasuh indai iya anang nyingkau ngelama tu. Sara tekenyit ari tegenung lebuh iya bisi ninga munyi nyawa orang baka ke bisi ngangau ke iya. Tang munyi nya semina apas aja. Enda nyentu munyi orang nyebut ngasuh ngambi utai. Sara bejalai ngelingi pun buluh alai iya duduk tadi tang iya nadai tepeda ke orang dia. Sapa dia nuan mit jelih Sarawak ah? Ku iya wai, ku Sara nanya utai ke dinga iya. Tang tanya iya mengkang enda disaut. Nyau pemuas iya bejalai kulu kili surut mansang dia kaki tesipak ka kau kayu ngujung ke iya terap tetingkap. Benung iya ngangkat ke diri. Dia iya tepeda ke siti bungai bechurak chelum ti manah amat. Ingin amat ati iya ka nyapai. Tang iya kakang laban ingat ke jaku pesan indai enggau apai iya. Tang taja pia ba runding iya, iya mesti ngambi bungai nya laban pengingin ati iya enda ulih ditagang ke puas iya berati. Enda berasai iya pan lalu teduduk. Ish nuan tu mit. Tekenyit aku. Ku bakih iya tiga iku nya ketawa meda tudah nya duduk tegah mit. Nama gaga nuan temenung dia tadi deh? Ku mit nanya Sara tu tadi. Uji peda kita tiga bungai tu manih amat. Ku Sara tang sida tiga nya nadai meda utai ku iya. Dini kala meda bungai tumbuh ba pun buluh dia? Ku Sarawa. Sara enda munyi sereta arit ati. Benung sida sebuat bejalai pulai sekali Sara ninga orang ngangau ke iya, Sara, oh Sara, ambi bungai nya. Ko munyi nyawa ke deka ngangau ke Sara nya tadi. Nya bala pedinga. Nangka tu baru ga aku ngeleka ke renggat ketiga tu laban sigi udah nangka tu ga tusun renggat ketiga tu. Kati runding kita iya ba rengat ke empat ila. Ndambi sara enda kini bungai ke enda dasuh indai jinggau nya. Nyadi kenu ko indai iya mesan iya tu tadi sara tu enti iya ngambi bungai bechurik chelum nya tadi sara tu alu rembus ngagai menua Sebayan. Nya kisah cerita tu tadi. Laban indai iya nya tadi senda tu tadi orang ari dunya sebayan din rembus ngagai dunya kitai mensia hari tu. Au nya enti pemali senda tu tadi. Enti iya ka tetap diau enggau laki iya nya sigau iya nya mesti ka anak iya nya ditukar enggau bungai chelum nya tadi. Ku iya kenu ku iya. Tang enti anak iya ditukar enggau bungai ke chelum nya tadi, anak iya nya sara nya tadi lalu nadai agi meh. Lalu tengkah ba menua sebayan din. Nyadi sina tu indai sara tu tali alu tetap meh enggau kitai idup ba menua tu pia. Ku jalai cherita nya tadi au, sigau tu tadi sigi tuhang mensia diau ba dunya kitai tu. Nyadi. Sina tu tadi indu orang ngeri menua Sebayan ke jadi enggau Segau tu tadi. Au pia ke bunyi iya nya. Nyadi kitai ngelengka ke nangka tu dulu au laban sigi udah nangka iya tu. Nyadi ba renggat ke empat ila au kitai sama mending enggau sama nemu keni ke pejalai sara tu tadi tauka iya ngambi bungai nya tauka enda.